שיחות הרן, א מורא'דיגע שיחה, א יסודות'דיגע שיחה, שיחות הרן סימן ו', זאגט דער רבי די יצר הרע איז צוגעגליכנט צו א מענטש וואס לויפט ארום מיט א פארמאכטע האנט און ער שרייט און יעדער איינעם דאכט זיך אז ער האט עפעס פאר אים און מען לויפט אים נאך, מען לויפט אים נאך און מען לויפט אים נאך און ס'קומט צום סוף גייט אוועק פון די וועלט, גייט ער עפענען אויף די הענט, מע! זיבעציג יאר ביסטו נאכגעלאפן, זיבעציג יאר ביסטו נאכגעלאפן תאוות, זיבעציג יאר ביסטו נאכגעלאפן זאכן, גארנישט. עד כדי כך אז עס שטייט פון פון ווערט געברענגט נאך פון די פריערדיגע א סגולה אינטערעסאנטע זאך א מענטש גייט אוועק פון די וועלט מען פארגעסט זיין נאמען שטייט פון שלו הקדוש א סגולה מען זאל זאגן סוף שמונה עשרה זאל מען זאגן א פסוק וואס הייבט זיך אן מיט די ערשטן אות ענדיגט זיך מיטן מיטן לעצטן אות אז די נשמה גייט ארויס פונעם גוף, מען פרעגט אים גלייך ווער ביסטו? ער ווייסט נישט די נאמען, א פלא'דיגע זאך וועט א מענטש פארגעסט די נאמען? ווי דער רבי זאגט אין שיחות רע, א מענטש גייט אוועק פון די וועלט ווערט ער אזוי דיפרעסט, אזוי בעצבות, ער ווייסט נישט גארנישט, ער פארגעסט אלעס, וואס די עצבות? וואס די עצבות? עס קומט אויס ס'איז גארנישט שפיטאל קען מען עס אויכעט זען, ס'איז א שרעקעדיגע שפיטאל, א מענטש ליגט אויף די עלטערע שפיטאל, סוי ביי עצבות? וואס די עצבות? מען האט מיך דא אויסגענארט, דא נאכגעלאפן א וועלט, איך בין נאכגעלאפן נאכגעלאפן, גארנישט, כ'האב נישט גארנישט, ווי זענען מיינע חברים, קיינער קומט נישט, אפילו משפחה האט אביסל א געטרייע משפחה, איינער קומט, א ווייב זיצט דארט, ווי ווי איז מיין, כ'האב דאך אריינגעלייגט, כ'האב דאך געבויט און געמאכט און געטון, ווי בין איך דא, מען ליגט אזוי אויפן בעט, וואס בלייבט פון די מענטש? פון דעם אליינס ווערט א מענטש אזוי בעצבות, אזוי בעצבות, גארנישט, דאס איז דער אמת, שיחות הר ן סימן ו', דער צו הר ן לויפט ארום ווי א מענטש לויפט ארום מיט א פארמאכטע האנט און אלע לויפן אים נאך, ווען אונז זעמיר געווען אין חדר איז געווען אזא שפיל צווישן די קינדער, פלעגט אריינקומען א קינד פון א עלטערע כיתה צו די יונגע קינדער און. די אלע קינדער זענען נאכגעלאפן און די בעל האט געקלינגען איז געקומען אויס לאנטש, בע האסט מיר אוועקגענומען מיין גאנצע לאנטש, א גאנצע שעה בין איך דיך נאכגעלאפן פאר גארנישט און פאר נישט, וואלט געקענט גיין שפילן א געים, וואלט געקענט עסן עפעס, כ'האב געמיינט איך האב, האסט עפעס, האסט עפעס, האסט מיך אנגעצויגן, בע א טויטער מענטש ליגט אזוי מיט די הענט אפן, איך האב נישט גארנישט, פלעגט מיין ראש זאגן אז די שיחה גייט די עיקר ארויף אז א מענטש ווערט מקורב ערגעץ, ער דרייט זיך ערגעץ ביי עפעס א. ביי ביי איינעם וואס שטעלט זיך אוועק א רב צו א רבי צו א מפרסם וואס ער נאר מען דער ערשטער זאל זיין א טערעפיסט צו איינער וואס קען גוט רעדן איינער געבט א שיינע פאדקעסט און און מענטשן לויפן אים נאך לויפן אים נאך לויפן אים נאך און נאכדעם בע גארנישט וואס האסטו מיר געגעבן ווערט מקורב צום צדיק, זעצט א גט, קוק אין מיין הענט, ברוך השם, איך בין יעדן טאג, יעדן טאג לערן איך אביסל חומש, יעדן טאג, מוהרא ש האט אונז אויסגעלערנט, נעם דעם פרשת השבוע, ווארט נישט אויף סוף וואך, הא, די וואך האבן מיר אונז אזא שיינע סדרה, אזא לאנגע סדרה, ק ס ח פסוקים, פששש, ק ס ח פסוקים. נו, עס קומט פרייטאג באלד. פרייטאג? כ'וועל נישט מאכן פרייטאג צונאכטס. פרייטאג צונאכטס שלאפסט דיך איין אינמיטן די סעודה. ניטאמאל בענטשטע. די ווייב דארף דיך בעטן, בענטש! מאכט א שיינע סעודה. אנגעגרייט א שיינע סעודה. די אויגן פארמאכן זיך נישט אינטערסירט אין גארנישט. נישט אינטערסירט. אה, עס קומט שבת. כאטש ברוך השם א שומר שבת. שומר שבת דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך. א מענטש היט שבת. טאטשט נישט דעם טעלעפאן. רופט איינער מיטן א גייסטו מעביר סדרה זיין מארגן צופרי? מארגן צופרי ווען? פארן דאווענען? שוין, קומט שוין אינמיטן דאווענען בין איך שוין א גרויסע ביי מדריגה היינט. נאכן דאווענען? ווען נאכן דאווענען? נאכן דאווענען? נאכן דאווענען איז פארריבער די קידוש, מען גייט אהיים עסן די טשולנט. ער פאלט נאכאמאל אראפ און ער קומט נאכמיטאג קומט ער אן צו מנחה און באליינט שוין דעם קומענדיגע סדרה, אזוי גייט אריבער א וואך נאך א וואך נאך א וואך און מיט ליידיגע הענט ב איך בין נאכגעלאפן א רעבע ב א שיינע בעקיטשע איז דא שיינע חסידים און ער וויל שטיין אין בעק איך בין פון די מענטשן וואס שטייען ארום דעם בענקל און נאכדעם? ב ה גארנישט, ליידיגע הענט. ער ווייסט אפילו נישט וועלכע סדרה ס'גייט די וואך, ער ווייסט אפילו נישט אמאל פלעגט זיין שאלות, מ'פלעגט אהיים שיקן שאלות פאר די קינדער, היינט שיקט מען שוין אהיים שאלות און תשובות, פאר מ'פלעגט פרעגן א קינד וועלכע סדרה גייט די וואך, א קינד כאפט נישט אויף, א קינד א קינד אין נערסערי, קינדערגארטן, כיתה א', כיתה ב', וויינישט כיתה ג', אויך נישט, וואסערע סדרה גייט די וואך?

לויפט נאך א מענטש, איך, איך, איך בין א תלמוד דא. וואס הייסט ביסט א תלמוד דא? וואס טייטש תלמוד? וואס טייטש תלמוד? נו? וואס טייטש תלמוד? דו ביסט א חסיד דא. דא, האסט דאך עפעס געלערנט דא? האסט עפעס באקומען דא? גיי גארנישט. דא איז א מורא'דיגע חבורה, ס'איז מורא'דיג עובד'יש, מ'פליעט, ס'טוט זיך, און ס'איז א מורא'דיגע זאך וואסטו באקומען, וואסטו באקומען, נעם א כימוש, לערן אביסל כימוש יעדן טאג, ס'נעמט פינף מינוט זונטאג ביז שני, פרוביר עס אויס, פרוביר עס אויס יעצט, פון זונטאג ביז שני, שניי מקרא ואיכה תרגום, פינף מינוט, פינף מינוט סטעטוס געב אראפ, פינף מינוט. האבן כימוש, זאג אביסעלע כימוש, שניי מקרה ואיכה תרבה, מען זוכה אויכעט רש י, קודם הייבט מען אן, שניי מקרה ואיכה תרבה, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, מיטוואך ביז חמישי, דאנערשטאג שוין איז שוין שוין ענדיגן ענדיגן די סדר, עס איבערלאזן פאר פרייטאג אדער קענסט דיך מסדר זיין, פיין, דאנערשטאג זאג פאר די בחורים אין ישיבה ענדיג שוין די סדרה, איך ווייס נישט ווי די זיין פרייטאג שבת, ענדיג די סדרה, ענדיג די סדרה. מהרש ברענגט פון צדיקים, א וואך וואס מ'איז מעביר סדרה האט מען די קומענדיגע וואך הצלחה, א וואך וואס מ'האט אויסגעלאזט מעביר סדרה זיין זעהט מען מיט די אויגן א שאדן, קיינער מ'שטעלט עס נישט צאם, ס'קען זיין מ'מיינט ער האט אריינגעבאמט אין מיך און ווייל דיין רעדל האט געפאפט, ס'קאסט דאך א נייע רעדל, איך ווייס וואס קאסט א רעדל, הונדערט דאלער, צוויי הונדערט דאלער, ס'קאסט א נייע רעדל, האסט באקומען א טיקעט, קיינמאל נישט באקומען קיין טיקעטס. כ'ספיד נישט, כ'מאל נישט, כ'וועש פלוצלינג בום, האב איך פאר'חלומ'ט. יעצט מאך דיך א חשבון צו דאס מעביר סדר איז געווען פאריגע וואך, האסט נישט מעביר סדר געווען פאריגע וואך. ס'איז א סגולה אויף אריכות ימים, ס'איז א סגולה אויף אויף א לעבן אן בזיונות, אויף א לעבן מיט גוטע זאכן, ס'איז מורא'דיגע זאכן ליגט דא.